پیار بھرا محبتاں بھرا السلام علیکم میں یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا ویور بیئے سناؤ امید کرینے تساں سب ٹھیک ٹھاک ہو سو طبیعت صحت ٹھیک ہے سب خیر میار ہو سو اج دا ساڑا ویلاگ بڑا پیارا اور مزیدار ویلاگ کی ہونا لے شروع ساڑے چینل نال جڑے رہو اور انشاءاللہ تعالی تک بہت پیارا اور مزے دی اپ ڈیٹ تک دے سو انشاءاللہ تعالی تساں ساڑے نال جڑے رہو اساں ماشاءاللہ پیارے پیارے سبزے دو بہت پیاری پیاری خوبصورتی دو آج دا بڑا پیارا ویلاگ کیتے شروع ماشاء اللہ ایڈے سارے کھالا بھی چلدا پیا ویور بڑا پیارا اور نال سارے دھانج لگا ہوئے چاولاں دا بڑا پیارا نظام ہے چاول ایتھے لگے ہوئے بڑے پیارے پیارے اور وی آئی پی چاول تے نال ہی کھالا چلدا پیا کھالے دے نال ہی چاول بھیجے ہوئے۔ بہت پیارا ویدر ہے۔ بہ ویدر ہی بڑا پیارا ہے اج دا۔ گرمی تھوڑی ہے ہبس ہے بٹ لیکن ہے خوبصورتی آلا موسم۔ بہت پیارا پیارا موسم ہے بڑا پیارا پیارا اور مزے دا ویدر ہے اج دا۔ خوبصورت ویدر ہے اور انشاءاللہ تعالی تاکو اج دا ولاگ بڑا پسند آسی۔ تاکو اج دا ولاگ مزیدار لگسی اور ساڈے چینل نال ایویں جڑے رہو اور انشاءاللہ تعالی تاکو پیاری پیاری۔ اساں اپ ڈیٹ ڈیندے رہسوں اساں اچ خوبصورتی توں کھڑ کے ویدر تے کھڑ کے اساں چینل دی ویڈیو اسٹارٹ کیتی ہے تاکو انشاءاللہ مزیدار پیاری پیارا مزیدار اچھا ولاگ لگسی اج دا ساڈا تاکو اگاں دا ولاگ ڈکھینے ساڈے چینل نال جڑے رہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویور اج دا نا ویدر بڑا پیارا ہے تاکو ساڈا اج دا ولاگ پسند آسی کیونکہ اساں بڑی پیاری جگہ تے گئے ہوئے ہیں گرینری سبزہ اور بڑا پیارا پیارا مزیدار ولاگ لگسی ساڈے چینل نال جڑے رہو تاکو ان شاء اللہ تعالی پیاری پیاری مزے دی اپڈیٹ ڈیندے رہسو اساں کیونکہ بہت پیارا اج مزیدار نیو ولاگ تھیون والا ہے تاکو پسند آسی ان شاء اللہ ساڈے چینل نال جڑے رہو اور این سائڈ دے ماشاء اللہ مکئی بیجی ہوئی ہے جوار بیجی ہوئی ہے بہت پیارا پیارا ویدر ہے سبزہ ہے سائڈاں دے گرینری اور بڑا پیارا پیارا مزے دا ماحول ہے سبزہ ہے گرینری ہے کیونکہ ایہو سویں جگہ خوبصورت مزیدار توں اچھا پیارا ماحول لگدے پی اے آئی ٹی تاکو ماشاءاللہ بڑا پسند آسی ویلاگ کیونکہ اساں باہر وزٹ تے وینے ٹور تے ودے رہنے ہیں یعنی کہ زیادہ دور تا نہیں نیڑے تیڑے علاقے دے ویچ ساڑا علاقہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے تاکو اساں اسے گالو علاقے تا وزٹ کر ویندے رہ وینے ہیں بڑا پیارا

اور انشاءاللہ تعالی تاکوں ساڑے چینر تے مزیدار پیاری پیاری اپ ڈیٹ دیکھن کو مل سی اور انشاءاللہ تعالی ایمیں تاکو اپ ڈیٹ پیاری پیاری اساں دین دے راسوں اتھا ماشاءاللہ پھول بھی جو ہیں بڑے پیارے پیارے پھول لیکن ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن بھی جو ہیں پھول ہی تھے دے یہ تھے دا مین اڈے دے نال سارا ٹاؤن ہے ٹاؤن علاقے دے ٹاؤن شفٹ جی میں آن دے ان طرح آن دے ہیں ویدر ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے نہ گرمی نہ لینی نہ دینی سکون ٹھنڈا ماحول ماشاءاللہ اور انشاءاللہ تو کو ویلاگ ساڑا بڑا پسند آ سی سپورٹ کرو ساڑا ویڈیو واچ کیتی کرو تھوڑی مہربانی ہے ساڑی پوری ویڈیو دے دے وے واچ کریں دے وے ساڑی ویڈیو سن تھا دے تو تھوڑا شکر گزار کریں نے ہیں ساڑی ویڈیو تھوڑی وڈی تھی بھی دے لیکن معذرت خواہ ہے آج دا ویلاگ سن چار مال چھوٹا بڑے سو تے باقی انشاءاللہ تکو پیاری پیاری اپڈیٹ سن دے رہا تو تکو پسند آسی چھوٹا جا گلر بھی نال ساڑے بھجدا آندا ہے ایڈو اتھاں دا ماشاءاللہ ماحول دیکھو کتنا پیارا ہے ادھ اچ روڑ ہے سائیڈاں دے درخت ہی درخت بہت پیارے پیارے نظام ہے بہت پیارا پیارا ماحول بنایا ہے اتھوں دا اتھاں ویور ماشاءاللہ ٹریکٹر چلدا پے اوئے ہوئے دودڑاں دھو پٹی کھڑے ہیں

ایتھا سامنے پیٹرولیم چوکی ہے روڈ بھی ہے نال ماشاءاللہ اے ہے ساڑا علاقے دا مین سپر چوک جے کو اساں سپر چوک آدھے ہیں اے ساڑا مین سپر چوک ہے ویور دیکھو ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری مٹھائی لگی ہوئی ہے ساڑے دوست دی دکان ہے اساں ایتھوں گھنی صرف برفی بھی اساں کشا نہیں گھن دے تے اساں انشاءاللہ
تے اسا ماشاء اللہ اے سڑا دوست ہے بلاول بھائی تے سکو اسا دے سو پیسے لیکن فری نہیں گھنتے تے مطلب ہے کہ فری گھننا ہے لیکن نہیں اسا پیسے بھرے سے انشاءاللہ کیونکہ ایتھے ماشاءاللہ پیاری پیارا پیاری لگدی پے مٹھائی اور سڑا دل تھے اسا کہ چلو تو برفی لے لینے اے برفی گھندے پے اسا اے ویور ماشاءاللہ سڑا ایتو کتا پور سٹاپ دا اڈا ہے یعنی کہ مین موٹر وے ہے کمال ہے خوبصورت مین چوک ہے سڑا ایتو دا تاکو انشاءاللہ تعالی پسند آسی سڑا چوک ویور ماشاء اللہ اساں دوست کو برفی گیدی آئی تساں برفی کھاونی ہے تو آؤ سات بسم اللہ لیکن بابا تساں کتنا کھان دے ساڑے غریبان دی برفی چلو تساں نہیں کھان دے والا اساں آپ تے کھانے ہیں نا یہ ساڑے شہزاد یوٹیوب پر ویلا منڈا صاحب استاد محترم بہت بڑی پاکستان دی سرائیکی کلچر دی ہستی ہے شہزاد ویلا منڈا یوٹیوب پر انہوں نے ڈائیلاگ کھان دے بابا آؤ کھاؤ نہ تو والا اساں تے کھان دے پہ ہیں نا

ناراض نہ تھیوے تہاڈے عزت دا وی اساں کھا لینے ساڈے عزت دا وی اساں کھا لینے باقی ناراضگی معاف چلدے راہوے بس۔ برفی لیول تے وی بر مزیدار ہے ساڈی توں مشہور برفی ہے بڑی وی ہے بھی مزیدار برفی ہے نال ہی گرینری ہے نال ہی سبز ہے ولاگ ہی سارا بندا وا تے ماشاءاللہ تے اون توں بعد جیڑا کہ اساں برفی وی نال کھاندے ودے ہیں یہ سین ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے ویور دیکھو کتنا پیارا لگتا ہے بہت خوبصورت بہت پیارا ویدر بنا ہے

سٹوڈنٹ لگے ان کھیلن دے موج مستی تھیندی پئی ہے اے پچ یعنی کہ نیکسٹ ٹائم آن کھیلن ایتھے فرسٹ ٹائم دا ہوندی گرمی فرسٹ ٹائم نہیں کھیلنا تے نیکسٹ ٹائم کھیڑ دین ایتھے سارے تے ایتھا ماشاءاللہ دیکھو خانہ بدوش بھائی بھی آئے ہوئے ہیں ایتھا ساڑے علاقے چ چلو ماشاءاللہ ہر بندے نے اپنی اپنی روزی کھامنی پیونی ہوندی ہے اس نے رمضان صاحب اور پتہ نہیں کیا لبدے ودن جوار ہی چو سمجھ نہیں آئی سا کو کیا لبدے ودن بیا ویور ماشاءاللہ تک واج دا ویلاگ ساڑا پسند آیا ہو سی اور اساں دعا کرے ہیں انشاءاللہ تک ساڑا ویلاگ اچھا لگا ہو سی مزیدار لگا ہو سی ساڑے چینل علی میں جڑے رہو سب سپورٹ کیتی رکھو اساں انشاءاللہ تعالی تک پیارے پیارے مزیدار ویلاگ دیندے رہو اے ماشاءاللہ ساڈے علاقے دا زونگ اے زونگ زونگ والے دا ٹاور اے او پیچھے جڑا تو کسا دکھایا نا او یو فون دا اے زونگ دا اتھا ول ساڈے ریلوے پھاٹا کے ویور نال ماشاءاللہ ٹرینا ٹرینا دی دا بہت گزر بسر تھیندی رہ ویندی اے ویور ماشاءاللہ ساڈے علاقے دی بس اے اے تو لے ویندی اے ملتان جئیں وی وینڑا وے ملتان کیتے تیاری کر کے آ ونجے تے تہاکوں ڈریکٹ چھوڑ ڈیسی ملتان۔ ماشاءاللہ ویور تہاکوں آج دا ساڈا ولاگ لگا ہوسی مزیدار اچھا پسند آسی ساڈا ولاگ دعا کرینے اساں ساڈے ویڈیو کو واچ کیتا کرو ساڈا ٹائم پورا کیتا کرو اساں آ چکے آں اپنے بیک سائیڈ تے ساڈا سلیم کھوکھے آلا اے ساڈا چینل دے ناں ہے سلیم کھوکھے آلا یوٹیوب چینل لائک فالو سبسکرائب کر چھوڑا کرو ساکوں ڈیو اجازتاں اور انشاءاللہ تعالی تہاکوں اساں نویں ویڈیو نال ملسوں اللہ حافظ ویور۔